Haruna Omer. Agunya ndare. Nabiro maja Nairobi to werigo maja to margi ni malo lakini mar ja Mombasa cha nomako dhoga. Kwani ang'o notimo?
Bwana ng'ato bilo nyaka pi luok moseted ne besen moseluokore go bwana. Ai.
Pi luok. Eh bwana ng'ato bilo. Koso mano pi mano del chako go nyoyo to to to pod no bilo ka chungo. Pi mano le besen ichwako nyoyo nang'o bwana. Ar mano ka par ka to pi luok. Ai. Daka yie. Gima ole besen maduong' mar 250 cha. Nge besen daf mar 250. Maduong' mane gibede gari ocha. Ole to pi wuok pi. Ah. To ng'ano ting'o pi gi tawel oumo. Odwa dhi luok gi pi mar besen mar 250. Maduong'no eh. To bilo pi bwana. Kani koro ng'ata ne bila. Ng'ata dhoge mit kama janango. Koso obiro koso bilo nikech mondo owinja ni ka pi liet. O kata pi liet bwana ng'ata ne bilo gi chacha dwa ma akia no da modho pi sia monde. Akia bwana dhano tinde wigi olokore piny kama. Ayo ma lakini mano to kapari kwa jadiyo. Kanyo ti wuonda ba. Anyi sigi madier ma kata kwa dok sani. Anyalo dhi siemo ni jamano. Ah.
Ing'e nyaka bod. Donge ndot ma mana mbulu mondik namba 6 cha. Ing'eyo? Dodi mondik namba 6 ni. Ok ng'eny, donge plot achiel no. Donge ng'eny to ok ng'eny iye kanyo. Koro wacho ni ng'ato nobilo ni piluok. Pi ma kiluokore go bwana ng'ato bilo, bwana jomoko chal na gini bado mako dhoga na jomoko chal nani. Mate ka kudak kusuna. En dhok mit marang'o?
Awere gi mbata. Mano wasewere go. Gi mbata.
Koro penji.
Penja. Ipani nyathi jere kaka nyalo donjo gini, jere kaka nyalo donjo.
Nyathi chaki dwaro tikoda. Atiko die mane? Tikoda.
Nena kando. Eh? Ang'e kaka bichopo nyathino tan manyalo anyalo miyo wayie.
Weri gi mano. Ipani dala kidhi onyiewi.

Mano adier. Nitie ng'at mochul, to nitiere ng'at maywago watne kata maywago osiepne. Ah, Koro wan onego bed ni chulowa waywaga ma be wasechako. eh, Iwinjo ka ng'ato kudho ne jadala moro kudho wach kanyo, ing'e ni pesa cha to onge. Pesa monego chulwa Pesa- wan joywa. eh, Pesa monego chulwa wan pesa no onge. Koro pesa onge ni kawuono koso kiny ichulowa kiny. Ng'ama onego bed ni golo pesa Eh, michulo ji eh, en owadgi bwana makoro nindo eh. to bwana ni loka Pok obiro koso. Pok obiro nego beni kinyo biro. Bobe samoro konya biro.
Te wasechako yo. Wasechako ywak wan ywak wadhi ga go mbele. Mabe ng'ato rie tie chiel kocha ka ywak ka dhi. To ng'ato ywak ko rie kul kocha. An man gi gima nyalo timo. Eh. Mano kar afadhali wawe ywak kanyo kinyo ywak kinyi ka pesa nitie. Kata ywak ng'ato no. Ng'ato wacho ni pesa konyalo oro. En kinyo biro gi pesa. Tiwinjo ni pod en koko ng'ado ndege maloko. Mabiro. Mano gima nyalo timo kanyo maduong'.

Ing'e ni sucha be komoro ni dhi yie ni marach. Sucha kang' oseneno to mano wecho. Koro ng'ama owuondi ni jaber. Bana gino ji wacho mang'eny ma kata ka wuotho kata mana dala ka dhano wuoyo kuom marach. Mokwongo ing'e ni nyaka iti gi pesa bro. Pesa tiyo manade. Dok nikech suchi ok oyie. Pesa koro nyaka ibed go ba. Nyaka i- ka dala kae. Eh. Aonge. Ha? Nyaka ibed gi pesa. Bana na wang'o makaa. Eh. Ada wango makama time matek bwana ni wuotho kodi ma nyaka to afa uru. Dong ngeni ko kora onge pesa miduogo go. Pesa maduogo to si bwana dong apa ni ga ka ngima chal lo kacha. Utiyo nango kona.
Bwana tek ngima tek kacha. Onge tich pesa. Tich to nitie lakini pesa itere gimoro amora bwana. Kacha cha gimoro amora pesa. To ma ma pile pile kwa gocho ni to ni ane tich madhe ane tich bro ane tich Yawa.
Tito wai wacho ga ndi bwana en ga ina nyingo mera na robi ka tek bwana. Mate nuka to ga nying ti. Bwana wana kuri wana neno gechi wana neno mana gik moko lakini pesa ma lich moko dhano kan to. Ini to ga ini chiemo samana chamo ga mana siling aluf pinga. To to apenj. Lunch kena chamo ga aluf 30. To mano nango kiduogo dala. O mango.
Adak dala iri kateja ka duogo dala bwana wiera. To korere tiendi bei Nairobi to gi gima Nairobi koni.

Sawa, dongo aloso ni line no. Sawa sawa. Cha in cha cha mwingine cha mulemu kwa. Oh, cha mulemu. Sawa.
Aloso ni line no.
Ninga to binyisa no kwa mi alo. Kwa kimi alo futonge kimi neno giwangi.
Daka mi. Iwacho wote wacha gomera.